Fl-isem tal-Missiru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ekkew nitolbu ħalli nibdew din il-lezzju billi nitolbu l-Ispirtu ta' Alla jinżel fuqna. Ek misir qaddis aħna nfaħru kum berkuk. Għaliex fit-tjubija tiegħek inti għoġbok tkellimna permezz ta' Ibnek, Ġesù Kristu, il-Verb tiegħek, li sar wieħed minna biex jgħammar fostna, sabiex ikellimna fuqek u jurina l-imħabba kbira li inti għandek lejna. Nitolbuk, Mulej, sabiex f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Kelma, hekk f'din il-lektju li ħanaqsmu flimkien inti tibgħat fuqna l-Ispirtu tiegħek. Ħalli jdawlilna l-moħħ tagħna, jkebbes il-qalb tagħna. Ħalli l-kelma li Inti tixtieq twasslilna llum tkun kelma li tkompli tgħinna fil-mixja tagħna warajk, ħalli nsiru aktar dixxipli denji tal-persuna għażiża Tiegħek. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Hekk is-silta tal-Evanġelju li ħa naqsmu flimkien illum hija meħuda mill-Evanġelju skont San Mark, ħa mmorru fil-bidu nett, fil-kapitlu wieħed, versi 29 sa 34, mela chapter one, verses 29 sa 38. L-ewwel ħa naqraw is-silta, imbagħad ngħaddu għat-tappi differenti tal-lektio. Ħarġu mis-sinagoga u baqa' sejjer ma' Ġakbu u Ġwanni għand Indri, għand Xmun u Indri. Issa omm il-mara ta' Xmun kienet fis-sodda bid-deni u malajr qalulu biha.

U quddiem il-bieb inġabret il-belt bi ħġarha. U fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta' mard, u ħareġ għadd kbir ta' xjaten li hu ma kienx iħallihom jitkellmu, għax huma kienu jafu min kien. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. Ek ħarsa ħafifa lej l-ewwel kapitlu tal-Evanġelju skont San Mark li minnu hija meħuda din is-silta, torina li Ġesu kontinwament f'moviment. Allura, per eżempju, jekk nieħdu l-ewwel kapitlu nieħdu il-vers disa' naqraw illi f'dawk il-jiem Ġesù ġie f'Nad ġie minn Nazaret. Fil-vers tnax naqraw l-Ispirtu ħareġ 'il Ġesù fid-deżert. Fil-vers erbatax wara li arrestaw 'il Ġwanni Ġesù mar il-Galilea. Vers sittax waqt li kien għaddej ma' xatt il-baħar tal-Galilea. Il-vers 19, Wara li mexa ftit ieħor, ra lil Ġakbu ta' Żebedew u l-ħuh Ġwanni. Vers 35, Qabel ma żerna qam, ħareġ u mar f'post imwarrab. Vers 39, U Ġesù dar il-Galilea kollha jippriedka fis-sinagogi tagħhom. L-istess fil-bidu tat-tieni kapitlu naqraw, Meta wara xi ġranet daħal Kafarnawm, l-istess fil-vers 13, reġa' ħareġ lejn xatt il-baħar. Hekk dawn in-noti ta' moviment huma frott tal-pinna tal-Evanġelista San Mark. Li bihom ried jurina li Ġesù dejjem on the move, hux veru? Dejjem għaddej bix-xewqa li jwassal is-Saltna ta' Alla fi qlub ta' aktar bnedmin. Hekk, allura jekk nibdew mill-vers 14 tal-ewwel kapitlu sal-episodju li ħa nikkonċentraw fuq illum, Ninnutaw progress, imbagħad, li jurina kif bil-mod il-mod l-ispazju jew it-territorju li jissemma jibda jsir partikolarment ridott u wiċken. Ħa nispjega ftit x'qed ngħid. Jekk nieħdu l-versi erbatax u ħmistax, l-ewwel insibu lil Ġesù fil-Galilea, territorju wiesa'. Jekk nimxu ftit ieħor, fil-versi 16 sa 20, il-Galilea ssir aktar ikkonċentrata, u allura naqraw il-baħar tal-Galilea. Jekk nimxu ftit ieħor mill-versi 21 sa 28, il-lokalità ssir iżgħar u allura ħa niġu f'Kafarnahum, li huwa wieħed mill-ibliet tal-Galilea. U jekk nimxu ftit ieħor, ħa nsibu ruħna fis-sinagoga ta' Kafarnum. Araw l-ispazju, it-territorju qiegħed dejjem jiċkien. Imbagħad fil-vers 29 mis-sinagoga Ġesù jmur f'post iżgħar, imur fid-dar ta' Xmun u Indri. Sakemm fil-vers 31, mid-dar, Ġesù jidħol proprju fil-kamra fejn kien hemm il-mara fis-sodda. Mela l-ewwel bdejna bil-Galilea xi ħaġa wiesgħa, nibqgħu niffukaw qisu San Mark għandu kamera jibda perspettiva wiesgħa, wide angle, sakemm jibda jiffoka, isir makro u jispiċċa fis-sodda ta' din il-mara. Hekk interessanti ħafna li ninnutaw ftit dan il-moviment. Wara r-rakkont tas-sejħa allura tal-ewwel dixxipli li nsibuh fil-bidu nett tal-Evanġelju ta' San Mark, dixxipli Ġesù sejħilhom sabiex jimxu warajh, l-Evanġelista jgħaddi biex jagħtina ġurnata, ġurnata sħiħa ta' Ġesù, li tinawgura l-ministeru ta' Ġesù. Din il-ġurnata tibda f'jum is-Sibt Filgħodu, permezz ta' miraklu, li permezz tiegħu Ġesù jfejjaq raġel li kien maħkum minn spirtu ħażin, il-miraklu jsir fis-sinagoga. Imbagħad il-ġurnata titkompla bil-fejqan ta' omm il-mara tax-xmun. Aktar tard imbagħad fi nżul ix-xemx in-nies jieħdu għand Ġesù l-morda tagħhom sabiex ifejjaqhom. Huwa biss imbagħad fil-vers 35 fejn San Mark jindika li beda jum ġdid. Il-kuntest ta' dan il-jum jinkludi l-ewwel is-sinagoga Imbagħad Ġesù jidħol fid-dar u wara Ġesù imur f'post imwarrab jew deżert sabiex jitlob. Nistgħu ngħidu għalhekk li hemm dijalettika pubblika u privata f'dan il-moviment ta' Ġesù, fejn dak tal-ewwel, jiġifieri d-dehra pubblika ta' Ġesù, toħloq pressjoni fuq tat-tieni, jiġifieri fuq il-ħajja privata tiegħu, il-ħajja pubblika ta' Ġesù toħloq pressjoni fuq il-ħajja privata tiegħu. Dan il-jum, is-Sibt, jinvolvi t-turija demostrazzjoni tal-qawwa ta' Ġesù bħala għalliem, l-ewwel permezz tal-konfrontazzjoni tiegħu mal-ispirti ħżiena, imbagħad permezz tal-fejqan ta' omm il-mara ta' Xmun, u wara permezz ta' mirakli oħra ta' eżorċiżmi, fejn dawk kollha juru l-qawwa, l-awtorità ta' Ġesù, li tikkonferma mbagħad il-qawwa tal-kelma tiegħu bħala għalliem. Dan il-jum tas-Sibt mela jibda u jintemm anke b'eżorċiżmu, l-ewwel fis-sinagoga, imbagħad nies li kienu maħkuma minn spirti ħżiena li jittieħdu quddiem Ġesù sabiex ifejjaqhom. Fil-Fatti f'San Mark b'kollox għandna erba' rakkonti ta' eżorċiżmi, anki jekk fil-fatt il-kelma eżorċiżmu ma tissemma qatt f'dan l-Evanġelju. L-ewwel fil-kapitlu wieħed. versi 21 sa 28, għandna r-raġel bi spirtu mniġġes fis-sinagoga ta' Kafarnawm. Imbagħad, nibqgħu fl-ewwel kapitlu fil-vers 34, naqraw kif fl-għaxija Ġesù ħareġ għadd kbir ta' xjaten minn kull xorta ta' mard. Imbagħad jekk imorru fil-kapitlu ħamsa, versi wieħed sa għoxrin, għandna l-imxajtan ta' Gerasa. Jekk nimxu ftit ieħor fil-kapitlu seba', versi erbgħa u għoxrin sa tletin, niltaqgħu mal-mara Sirofeniċja li tmur tinterċedi għal bintha quddiem Ġesù, bintha li kellha xitan. Imbagħad fil-kapitlu disa', versi erbatax Sa 29 għandna t-tifel li kien maħkum minn spirtu mniġġes. Fil-bidu tal-Evanġelju wkoll fil-kapitlu wieħed vers 39 flimkien ma' daw ma' daw il-mirakli għandna wkoll ġabra fil-qosor tal-ministeru ta' Ġesù fejn naqraw hekk, Ġesù dar il-Galilea kollha jippriedka fis-sinagogi tagħhom u joħroġ ix-xjaten. Mela San Mark jagħti importanza kbira hekk lill-eżorċiżmi. Fil-fatti, San Mark huwa l-uniku evanġelista fost l-erba' li jippreżenta miraklu ta' eżorċiżmu bħala l-ewwel fost il-mirakli li Ġesù jwettaq. Mela San Mark l-ewwel miraklu ta' Ġesù jippreżentah bħala miraklu ta' eżorċiżmu. Għaliex? F'San Mark Ġesù jsejjaħ lix-xitan bħala raġel b'saħħtu. Ġesù jgħid, Biex tidħol tisraq id-dar ta' raġel b'saħħtu, l-ewwel trid torbtu, għax inkella mhux se jħallik tisirqu. Mela Ġesù jsejjaħ lix-xitan raġel b'saħħtu. Imma l-ministeru ta' Ġesù kien li jorbot lil dan ir-raġel b'saħħtu, u biex torbot raġel b'saħħtu trid tkun aktar b'saħħtek mir-raġel b'saħħtu. Mela jekk Ġesù jsejjaħ lix-xitan raġel b'saħħtu u rridu nagħtuh importanza dan it-titlu, Ġesù wera, L-Evanġelista jurina li Ġesù kien ħafna aktar b'saħħtu mix-xitan, hux veru? Għaliex? B'dak li għamel hekk rabat ix-xitan. Dan l-episodju tal-ewwel miraklu ta' eżorċiżmu għandu funzjoni kristoloġika ċara, mela jservi biex jurina anki min hu Ġesù. l-identità ta' Ġesù, li diġà tħabbret lilna mhux biss fl-ewwel vers tal-Evanġelju imma wkoll fl-episodju tal-Magħmudija fejn il-leħen mis-sema jiddikjara li Ġesù kien l-Iben għażiż. Imbagħad l-identità ta' Ġesù tiġi mtennija mill-ispirtu ħażin fis-sinagoga ta' Nazaret Li meta ra lil Ġesù beda jgħajjat u jgħid, Aħna x'għandna x'naqsmu, Ġesù ta' Nazaret, ġejt biex teqridna? Jiena naf min int, inti l-qaddis ta' Alla. Mela x-xitan fil-bidu tal-Evanġelju jagħmel ukoll il-proklamazzjoni, id-dikjarazzjoni tiegħu fuq Ġesù. Wara din il-konfrontazzjoni bejn Ġesù u xitan, hekk fil-bidu tal-Evanġelju, San Mark imbagħad fil-kapitlu wieħed versi 29 sa 31 jgħaddi biex jagħtina r-rakkont tal-fejqan ta' omm il-mara ta' Xmun, li kif għedna huwa episodju li ambjenta ruħu f'jum is-Sibt. Hekk jidher li mhux b'kumbinazzjoni li San Mark jenfasizza l-fatt li l-ewwel żewġ mirakli ta' Ġesù, jiġifieri l-eżorċiżmu fis-sinagoga segwit mill-fejqan ta' omm il-mara tax-xmun, iseħħu f'jum is-Sibt. Ġesù se jiġi ppreżentat bħala figura kontroversjali mill-bidu nett tan-narrattiva ta' San Mark, għalkemm il-kontroversji fuq jum is-Sibt ma jqumux qabel il-Kapitlu 2 versi 23 sal-Kapitlu 3 vers 6. X'inhu l-importanza tas-Sibt? Is-Sibt kien is-simbolu tas-serħan eskatoloġiku, is-serħan mela li Alla kellu jagħti, jew ix-xalom kif isejħu l-Lhud il-paċi li Alla xi darba kellu jagħti lill-poplu tiegħu. Hekk il-Fariżej kienu jemmnu li l-Messija kellu jiġi u miegħu jġib miegħu dan iż-żmien, dan iż-żmien ta' paċi. U allura x-xewqa għas-Sibt kienet xewqa sabiex tiġi, tasal is-Saltna ta' Alla. Għalhekk il-fatt li Ġesù beda l-ħidma tiegħu ta' fejqan f'jum is-Sibt Irridu nqisuha bħala ġest intenzjonat mill-Evanġelista sabiex juri kif Ġesù ġie proprju biex iġib fostna s-serħan mhux ta' xi Sibt partikolari, imma tas-Sibt finali, żmien meta l-ħolqien jiġi meħlus mhux biss mit-tbatija imma anki mill-mard u l-mewt. U allura minn din minn din il-perspettiva ma kienx hemm żmien aħjar li Ġesù seta' jagħżel sabiex ifejjaq lil din il-mara f'jum is-Sibt. Sfortunatament dak li Ġesù għamel deher bħala l-ksur tal-liġi tas-Sibt u din ir-reazzjoni għall-mirakli ta' Ġesù f'jum is-Sibt turi li dawk li ħaduha kontra Ġesù ma kienu fehmu xejn, fil-fatti, mit-tifsira vera tas-Sibt. Għaliex? Għax is-Sibt kellu jagħti serħan minn dak kollu li jtaqqa' lill-bniedem, kif lanqas ma fehmu li quddiemhom issa fil-fatti kien hemm dak li jsejjaħ lilu nnifsu bħala Sid is-Sibt. Hekk ħa niefqu għal ftit ħalli issa ngħaddu għat-tieni tappa tal-lectio dik li nsejħulha il-meditatio. Hekk u nirriflettu ftit anki fuq daw il-punti li semmejna s'issa.

Ek se naddu issa għal meditazju tappa oħra fil-lekzju fej issa ħanitlu aktar fil-profond ta' dilta li fuqa qegħdin nimmeditaw. Hekk l-episodju f'San Mark, Silta, Kapitlu 1, versi 29 sa 34, tibda b'nota li fiha l-Evanġelista San Mark jinfurmana li hekk kif Ġesù temm dak li kellu jagħmel fis-sinagoga ta' Kafarnawm f'jum is-Sibt, naqraw, ħarġu mis-sinagoga u baqa' sejjer ma' Ġakbu, Ġwanni, Anċmun u Indri. Ġesù mela jinsab fil-preżenza tal-ewwel erba' dixxipli li huwa kien għadu kemm sejjaħ sabiex jimxu warajh. Minkejja li San Mattew u San Luqa, li wkoll jagħtuna dan ir-rakkont, iħallu iħallu barra hekk l-ismijiet l-ismijiet ta' dawn id-dixxipli li kienu ma' Ġesù f'din l-okkażjoni. Dawn l-erba' dixxipli, Ġakbu, Ġwanni, Pietru u Indrì, jerġgħu jidhru flimkien fil-kapitlu tlettax ta' San Mark, li huwa l-kapitlu li jagħtina d-diskors eskatoloġiku ta' Ġesù, id-diskors fuq l-aħħar. Hemmhekk ukoll niltaqgħu ma' Pietru, ma' Ġakbu, ma' Pietru u Indrì, Ġakbu u Ġwanni, żewġ pari ta' żewġ aħwa. Interessanti imbagħad illi Pietru, Ġakbu u Ġwanni jissemmew fi tliet episodji oħra flimkien ma' Ġesù. Jissemmew l-ewwel fil-miraklu tal-qawmien tat-tifla ta' Ġajru fil-kapitlu 5, jissemmew fl-episodju ta' trasfigurazzjoni ta' Ġesù fil-kapitlu 9 u jissemmew ukoll fl-episodju tal-agunija ta' Ġesù fil-ġnien fil-Kapitlu 14. Il-fatt li San Mark jinfurmana li Ġesù mar għand Xmun u Indrì, jiġifieri fid-dar tagħhom, toħloq ftit tal-problema. Għaliex? Għaliex l-Evanġelista San Ġwann fil-Kapitlu wieħed vers 44, naqraw li Pietru u Indrì fil-fatt kienu minn Betsajda, mhux minn Kafarnawm, hawnhekk ninsabu f'Kafarnawm. San Ġwann fil-bidu tal-Evanġelju jgħidilna li Pietru u Indrì kienu minn Betsajda. U allura xi studjużi bħas-soltu jippruvaw isolvu din il-problema. Per eżempju, xi wħud isostnu li minħabba li Xmun u Indri kienu sajjieda, dawn faċilment kien ikollhom aktar minn dar waħda skont il-bżonn tax-xogħol tagħhom. Studjużi oħrajn iżommu li wara li Pietru iżżewweġ, Seta' mar joqgħod Kafarnawm, biddel il-post minn Betsajda għal Kafarnum. Diffiċli nkunu nafu u nippruvaw dawn it-teoriji. Dak li hu l-aktar ovvju hu li mis-sinagoga ta' Kafarnawm għad-dar ta' Pietru ma jidhirx li kien hemm wisq bogħod. Tal-inqas din hija l-impressjoni li jagħtina San Mark meta fil-bidu tar-rakkont jgħidilna hekk, Ħarġu mis-sinagoga u baqa' sejjer ma' Ġakbu u Ġwanni għand Xmun u Indrì donnu d-distanza kienet żgħira. Infatti jekk tmorru Kafarnawm mis-sinagoga jiħdukom fid-dar ta' Pietru u nindunaw kemm hija żgħira d-distanza. Interessanti li t-traduzzjoni bil-Malti tal-Għaqda Biblika Maltija tħalli barra kelma importanti hawnhekk. Fit-test Grieg għandna il-kelma hjutus li bil-Malti tiġi tradotta minnu fih, immedjatament, bla telf ta' żmien, eh? bla telf ta' żmien. Fl-ewwel kapitlu din il-kelma San Mark jużaha tmien darbiet. Tmien darbiet hija kelma importanti mela għal dan l-evanġelista. Fil-vers għaxra naqraw hekk, Minnufih għutielha mill-ilma ras mewit jinfetħu. Fil-vers tnax, Imbagħad minnufih l-ispirtu ħarġu fid-deżert. Fil-vers 18, Minnufih telqu xbiek u marru warajh. Fil-vers 20, Minnufih sejħilhom. Il-vers ta' wara, 21, Minnufih f'jum is-Sibt daħal fis-sinagoga u qagħad jgħallem. Vers 23, U minnufih kien hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spirtu mniġġes. Vers 29, Minnufih malli ħareġ mis-sinagoga, dan huwa l-vers tagħna, imbagħad, ħa nerġgħu niltaqgħu miegħu fl-istess episodju fil-vers 30, fejn naqraw, Omm il-mara ta' Xmun kienet fis-sodda bid-deni u minnufih qalulu biha. Din il-kelma minnufih li qed naraw tintuża tmien darbiet fil-bidu tal-Evanġelju ta' San Mark tagħti sens ta' urġenza. M'hemmx żmien x'nitilfu. U allura tgħin ukoll għas-sens ta' progress mgħaġġel fl-episodji li nsibu fil-bidu nett tal-ministeru ta' Ġesù. Fil-każ tagħna donnu kien hemm ċertu urġenza sabiex mis-sinagoga Ġesù, li kien akkumpanjat mill-erba' dixxipli, imur minnufih, mingħajr telf ta' żmien, mingħajr ma jmur imkien aktar, fid-dar ta' Xmun u Indri. L-arkeoloġija kixfet dak li aktarx huma l-fdalijiet ta' din id-dar ta' Pietru. qrib is-sinagoga ta' Kafarnum, taħt il-fdalijiet ta' knisja antika li kienet inbniet f'dan il-post biex tfakkar proprju din l-okkażjoni. Din id-dar, għadna nistgħu naraw ir-ruwins tagħha, tikkonsisti f'numru ta' kmamar żgħar mibnija fuq il-blat imdawrin minn bitħa miftuħa. Id-dar, oikian bil-Grieg, hija tema importanti f'San Mark. U tissemma tant drabi bħala l-post fejn Ġesù seta' jkompli jiltaqa' privatament mad-dixxipli biex ikompli jispjegalhom. Ħa nagħtu xi eżempji. Dawn qed nagħtuhom biex meta naqraw it-test niġu konxji kemm l-Evanġelisti jkollhom noti partikolari, aktar ma jirrepetuhom, aktar jagħtuhom importanza. Pereżempju, jekk immorru fil-Kapitlu 7, vers 17, naqraw hekk, Meta Ġesù ħalla n-nies u daħal id-dar, id-dixxipli tiegħu staqsewh fuq il-parabbola. Jekk immorru fil-Kapitlu 9, vers 28, naqraw, Meta mbagħad Ġesù reġa' daħal id-dar, id-dixxipli tiegħu staqsewh rasu u rashom, Għaliex ma rnexxiniex inkeċċuh? Qed jitkellmu fuq l-episodju ta' meta d-dixxipli ma rnexxu, ma rnexxilhomx ikeċċu lix-xitan. Jekk nibqgħu fil-kapitlu 9 vers 33 naqraw, Waslu Kafarnawm, u meta kienu d-dar, staqsihom, X'kontu qegħdin titħaddtu bejnietkom fit-triq? Jekk immorru fil-kapitlu għaxra, vers għaxra, naqraw, Xħin daħlu d-dar, id-dixxipli reġgħu staqsewh fuq dan, u hu qalilhom. Taraw, il-motiv hija hija tema kważi, f'San Mark id-dar hija tema teoloġika. Xi studjużi huma tal-fehma li dawn ir-referenzi għad-dar f'San Mark imorru lura u jirreferu għall-istess silta għal din id-dar ta' Xmun u Indri. id-dar li kien hemm f'Kafarnu, però ma jidhirx li dan huwa l-każ, imma jidher li r-referenzi għad-dar huma jagħmlu parti mir-redazzjoni mill-pinna tal-Evanġelista li tagħmel parti mit-teoloġija tiegħu fejn huwa jrid jippreżenta s-separazzjoni bejn id-dixxipli u l-folla fejn Ġesù seta' jkun waħdu mad-dixxipli, ma' dawk li huwa għażel sabiex ikunu miegħu ħalli jkompli jispjegalhom. Wara d-dettalji li mis-sinagoga ta' Kafarnawm jeħduna fid-dar ta' Xmun u Indri naqraw hekk, vers 30, Issa omm il-mara ta' Xmun kienet fis-sodda bid-deni, u malajr qalulu biha. Interessanti li hawnhekk qed tissemma omm il-mara ta' Xmun, il-kunjata. Jekk nistgħu niċċajtaw ftit anki fil-lectio jgħidu, Pietru għalhekk tradih il-Ġesù biex ipattijilu talli fejjaqlu l-kunjata. Insellmulhom kollha minn hawnhekk il-kunjati għeżież. Mela hawnhekk tissemma il-kunjata omm il-mara ta' Xmun, però ma tissemmix il-mara ta' Xmun f'dan l-episodju. Ninnutaw li din il-mara omm il-mara ta' Xmun hija mara bla isem. Minflok hija tiġi ppreżentata permezz tar-relazzjoni tagħha ma' Xmun, omm il-mara ta' Xmun. Il-fatt li din il-mara hija bla isem hija karatteristika tal-mod kif jiġu ppreżentati n-nisa f'erba' episodji ta' fejqan li fihom dejjem huma involuti n-nisa f'San Mark. San Mark għandna erba' mirakli ta' fejqan ta' nisa, kollha bla isem. Fil-kapitlu wieħed għandna din omm il-mara ta' Xmun. Fil-kapitlu ħamsa għandna il-mara li kienet tbati bi tnixxija tad-demm. Fl-istess kapitlu ħamsa għandna it-tifla ta' Ġajru li qatt ma nsiru nafu x'isimha. U fil-kapitlu seba' għandna it-tifla tal-mara Siro Feniċja li din l-omm tmur tinterċedi għal bintha. Lanqas ma nsibu referenza għar-raġel ta' omm il-mara ta' Xmun. Eh? U dan in-nuqqas jista' jista' jimplika, jista' jagħtina indikazzjoni li din il-mara kienet armla. Għaliex? Għaliex in-nisa ħafna drabi fl-Iskrittura jiġu identifikati permezz tar-relazzjoni tal-isem tar-raġel tagħhom. Fil-Vanġelu pereżempju hu Marija li żżewġet lil Ġużeppi, eh, dejjem ir-relazzjoni mar-raġel. M'hemmx lanqas kif għedna referenza għal bint din il-mara, allura il-mara ta' Xmun. Lanqas l-isem tagħha ma jgħidilna l-Evanġelista. Però hemm nota fit-Testment il-Ġdid, Fejn tissemma l-mara ta' Pietru? Jekk imorru fl-Ewwel Ittra tal-Ewwel Ittra ta' San Pawl lill-Korentin, Kapitlu 9, vers 5, San Pawl jagħmel referenza għall-mara ta' Pietru, naqraw hekk, M'għandniex dritt li jkollna mara nisranija magħna bħall-appostli l-oħra u l-aħwa tal-Mulej u Kefa, Kefa Pietru, mela San Pawl qed jurina li kien jaf li Pietru kien miżżewweġ. u li donnu din il-mara tiegħu kienet takkumpanja lil Pietru fil-vjaġġi appostoliċi tiegħu. Il-fatt li tissemma omm il-mara ta' Xmun fl-episodju li qegħdin nimmeditaw fuqu jurina li skont San Mark Pietru kien diġà żżewweġ, kien diġà miżżewweġ meta ltaqa' ma' Ġesù, mhux hekk? U San Klement ta' Lixandra, wieħed mill-padres tal-Knisja, jinfurmana li kien jaf saħansitra li l-mara ta' Pietru mietet martri. Għandna anki xhieda barra mill-Iskrittura mela fuq din il-mara. Interessanti ninnutaw kif kienu d-dixxipli Hemm li minnufih qalu lil Ġesù b'omm il-mara ta' Xmun li kienet fis-sodda bid-deni. Kif ħa naraw, bosta morda fl-Evanġelju ma jmorrux direttament huma għand Ġesù, imma jkunu persuni oħra li jiħduhom għand Ġesù jew li jinfurmaw lil Ġesù bihom, bħalma jiġri hawnhekk. Kienu d-dixxipli li qalu lil Ġesù li f'din id-dar kien hemm din il-mara marida. Tajjeb ninnutaw li minbarra Ġesù u allura u l-erba' dixxipli li kienu miegħu, omm il-mara ta' Xmun hija l-unika persuna li tiġi identifikata li tissemma wkoll f'dan l-episodju. Fil-fatt din hija l-ewwel minn erba' stejjer f'San Mark li jittrattaw mirakli favur in-nisa. Jekk nistgħu nerġgħu nsemmuhom, għandna din il-mara, imbagħad għandna l-istorja tat-tifla ta' Ġajru, il-mara bit-tnixxija tad-demm, Imbagħad għandna t-tifla tal-mara Siro-Feniċja li Ġesù fejjaqha mill-bogħod. Ġesù ma marx għand din it-tifla, imma Ġesù li faħħar il-fidi ta' din il-mara pagana jfejjaq lil din it-tifla mill-bogħod. Imbagħad xi ħaġa oħra li ninnutaw hija dan qegħdin nagħmluh biex is-silta biex napprezzawha mhux bilfors irridu niżolawha weħidha, Imma kull silta tal-Evanġelju rridu narawha f'kuntest aktar wiesa'. U hemmhekk napprezzaw aktar kif l-Evanġelisti jinsġu, jinsġu bizzilla, pont ma' pont u jagħtuna xi ħaġa sabiħa. Fil-fatti nistgħu ngħidu wkoll illi l-fejqan ta' omm il-mara ta' Xmun huwa l-ewwel fejqan fis-serje ta' tmien stejjer oħra ta' fejqan li nsibu fl-Evanġelju ta' San Mark. S'issa rajna erba' fejqan ta' nisa, imma fil-fatti San Mark għandu tmien stejjer ta' fejqan. Biex insiru konxji tagħhom ħa nsemmuhom. L-ewwel għandna l-miraklu ta' omm il-mara ta' Xmun fil-kapitlu wieħed. Imbagħad fl-istess kapitlu wara għandna l-fejqan ta' raġel lebbruż. It-tielet fil-kapitlu tnejn għandna l-fejqan ta' raġel mifluġ li niżluh mis-saqaf u wasluh quddiem Ġesù. Ir-raba' għandna l-fejqan ta' raġel b'idu niexfa fil-kapitlu tlieta. Il-ħames għandna l-fejqan tal-mara bit-tnixxija tad-demm fil-kapitlu ħamsa. Imbagħad għandna l-fejqan ta' raġel trux u mbikkem fil-kapitlu seba'. Is-seba' miraklu huwa l-fejqan ta' raġel agħma f'Betsajda fil-kapitlu tmienja. U t-tmien, it-tmien miraklu huwa ta' fejqan huwa l-fejqan tal-agħma ta' Ġeriko fil-kapitlu għaxra. Mela għandna tmien mirakli ta' fejqan fl-Evanġelju skont San Mark. Tajjeb ukoll inkunu nafu illi r-rakkonti tal-mirakli ta' f'San Mark, jiġifieri rakkonti ta' eżorċiżmi, ta' fejqan, ta' qawmien mill-mewt, mirakli fuq in-natura, jokkupaw mitej vers. Mitej vers fl-Evanġelju ta' San Mark, allura aktar jokkupaw aktar mir-rakkonti tal-Passjoni, u jiffurmaw prattikament dawn il-mirakli nofs l-Evanġelju, qabel ma nsibu 'l Ġesù fid-daħla ta' Ġerusalemm. Minkejja dan il-mirakli mbagħad ftit jilagħbu importanza fit-tieni parti ta' dan l-Evanġelju. Dan l-Evanġelju jinqasam fi tnejn, Kapitlu 8, l-istqarrija ta' Pietru f'Ċesarea ta' Filippu. Wara din l-istqarrija fil-fatt insibu biss tliet rakkonti ta' mirakli. L-ewwel għandna l-miraklu tat-tifel li kellu fih xitan, imbagħad għandna il-miraklu tal-agħma ta' Ġeriko u t-tielet għandna l-miraklu tas-saħta fuq is-siġra tat-tin. Għal San Mark il-mirakli li jsejħilhom dynamis, allura ħidma ta' qawwa, mhumiex meqjusin per se mhumiex meqjusin bħala prova tad-divinità ta' Ġesù. Biss, għaliex? Għaliex fid-diskors eskatoloġiku Ġesù jgħid illi messiji foloz li jiġu f'ismu ħa jkollhom ukoll is-setgħa li jagħmlu mirakli, mela rridu noqogħdu attenti anki kif ninterpretaw il-mirakli ta' Ġesù. Nixtieqkom ukoll ninnutaw xebħ kbir li hemm bejn il-miraklu tal-fejqan t'omm il-mara tax-xmun, u l-miraklu tal-qawmien tat-tifla ta' Ġajru, għandna tliet affarijiet li huma komuni. L-ewwel, iż-żewġ mirakli jseħħu ġewwa dar, kemm għal mara, omm il-mara ta' Xmun, kif ukoll it-tifla ta' Ġajru. Fiż-żewġ episodji, Ġesù jaqbad kemm lill-mara kif ukoll lit-tifla minn idejhom, issa nitkellmu fuq dan id-dettall, U fiż-żewġ mirakli, fiż-żewġ każi, jiġi servut l-ikel. Fl-ewwel episodju, f'Omm il-, fir-rakkont tal-fejqan t'Omm il-Mara ta' Xmun, l-ikel ħa jissejjaħ jissejjaħ b'mod impliċitu, issa nispjegaw, filwaqt li fil-miraklu tat-tifla ta' Ġajru, Ġesù jitolb, jitlobhom biex jagħtuha tiekol. Mela, għandna lil din il-mara li kienet fis-sodda bid-deni. Id-deni f'dak iż-żmien kien meqjus bħala marda aktar milli sintomu ta' xi ħaġa oħra. U s-severità l-qilla tad-deni ta' din il-mara li kienet fis-sodda jidher mill-fatt li hija ma kinitx kapaċi tqum u sservi lil dawn in-nies li kien ġest sagrosant fl-ospitalità tal-Orjent, meta xi ħadd jiġi għandek, inti sservih, għandna 'l Abram, dawk it-tliet messaġġieri li jiġu għandu u joffrilhom ilma biex jaħslu saqajhom u xi ħaġa x'jieklu. L-Evanġelista San Mark jirrakkontalna l-miraklu permezz ta' vers wieħed biss, il-vers 31. Ħa nerġgħu naqrawh. Ġesù resaq lejha, qabadha minn idha u qajjimha. Hu dden iħalliha u bdiet isservihom. Ħa naraw ftit id-dettalji, il-verbi, l-azzjonijiet ta' dan il-vers. L-ewwel dettall huwa l-fatt li Ġesù resaq lejn din il-mara marida. Dan il-verb, proselton bil-Grieg, jintuża spiss f'San Mattew, infatti San Mattew jużah 51 darba, filwaqt li San Mark jużah erba' darbiet, u hawnhekk huwa l-uniku darba fejn is-suġġett ta' dan il-verb huwa Ġesù, Ġesù li jersaq lejn din il-mara. Huwa sabiħ ħafna dan id-dettall li rridu nifqu ftit fuqu anki aħna fil-ħajja tagħna. Wara dan il-verb imbagħad insibu serje ta' verbi oħra qawwija f'dan il-vers 31. It-tieni verb li jintuża huwa Ġesù qabad lil din il-mara minn idejha, qabadha minn idejha. Fl-Evanġelju skont San Mark ser insibu serje ta' mirakli fejn Ġesù jwettaq daw il-mirakli billi jagħmel użu minn kuntatt fiżiku. Eh? il-kuntatt fiżiku mal-persuna marida. Per eżempju, fi Kapitlu wieħed vers 41, ir-raġel lebbruż, Ġesù medd idu fuqu, messu u qallu, Irrid, kun imfejjaq. Kapitlu ħamsa vers 23, Ġajru jgħidlu hekk lil Ġesù, Binti ż-żgħira waslet fl-aħħar. Ejja, qiegħed idek fuqha ħalli tfiq u tgħix. Ġajru jitlob lil Ġesù iqiegħed idu jagħmel kuntatt fiżiku fuq din it-tifla. Imbagħad, il-miraklu tat-tifla ta' Ġajru, fil-vers 41 naqraw hekk, Ġesù qabdilha idejha u qalilha, Talita qum, jiġifieri tfajla, qiegħed ngħidlek qum. Fil-kapitlu 7, vers 32 naqraw, U ġabulu wieħed truxu mbikkem u talbuh iqiegħed idu fuqu mill-ġdid, jitolbu li jqiegħed idu fuqu. Imbagħad Ġesù daħħal subgħajh f'widnejh, messlu lsienu bir-riq tiegħu u tkompli qaltlu li kien hemm kuntatt fiżiku. L-istess fil-Kapitlu 8 vers 22 naqraw hekk, Waslu Betsajda u ħadulu quddiemu raġel agħma u talbuh imissu. Araw, qed jirrepeti l-istess nota San Mark, u talbuh imissu. Lil dan Ġesù ħadu barra mir-raħal, beżaqlu f'għajnejh, qiegħed idejh fuqu u staqsieh, Qiegħed tara xi ħaġa? Mela għandna dan il-kuntatt fiżiku għaddej, l-istess fil-Kapitlu 9, vers 27, li t-tifel li kellu fih xitan, wara li x-xitan iħabbtu ħafna u jħallih kważi mejjet, lil dan it-tifel naqraw hekk, Ġesù qabdu minn idu, qajmu u hu waqaf fuq saqajh. Hekk ukoll naqraw fl-episodji li fihom huwa l-marid li tinbet fih ix-xewqa li jmiss lil Ġesù. Pereżempju, fil-Kapitlu Ħamsa, dik il-mara li kienet tbati bi tnixxija tad-demm, x'tgħid, Jekk immiss imqar il-mantar tiegħu inkun imfejqa. Hekk ukoll fil-kapitlu sitta, vers 56 naqraw, Kull fejn kien jidħol f'irħula bliet jew kampanja, kienu jqiegħdu l-morda fil-pjazez u jitolbuh iħallihom imissu. Iħallihom imissu imqar tar fil-mantar. Kienu l-morda jitolbu 'l Ġesù iħalluh iħallihom imissu mqar tar fil-mantar. U dawk li kienu jmissuh kienu jfiqu. Hekk ukoll f'dan ir-rakkont ta' omm il-mara ta' Xmun, Ġesù qabadha minn idha u qajjimha. Issa biex napprezz għaliex San Mark jitina daw id-dettalji, daw id-dettalji mhumiex hemm għalxejn. Ir-rabbini Lhud, pereżempju, fir-regoli tagħhom kienu jgħidu li meta tmur iżżur xi marid jew marida, ma kienx permess li inti toqgħod bilqiegħda jew fuq is-sodda ta' dak il-marid jew il-marida jew fuq xi siġġu tiegħu jew tagħha. Minflok kellek toqgħod bilwieqfa jew inkella tpoġġi fl-art. Hemm aktar minn hekk. Ir-rabbini, ir-rabbini Lhud kienu jippretendu li rabbi ta' ċertu rispett, tinsewx rabbi mgħallem li kellu ċertu prestiġju fis-soċjetà, rabbi rispettat qatt ma kien se jaqbad mara barranija minn idejha, bħalma jagħmel Ġesù. Għalkemm għandna eżempji fil-letteratura Lhudija ta' rabbini li kienu jkunu rġiel li qabdu idejn ta' raġel ieħor u fejquh lil dan ir-raġel, però m'għandniex eżempji ta' rabbi li jaqbad idej xi mara biex ifejjaqha, wisq aktar li jagħmel dan il-ġest f'jum is-Sibt, bħalma jagħmel Ġesù. It-tielet verb li jissemma fil-vers 31, mela l-ewwel rajna Ġesù jersaq lejn din il-mara, it-tieni jaqbdilha jdejha, it-tielet uqajjimha, uqajjimha. Il-fatt li Ġesù fejjaq għal kollox 'il din il-mara jidher mill-fatt li hija qamet isservihom. Kif naqraw, diakonei autois bil-Grieg. Hekk hija attività li kienet iġġib magħha, kienet titlob enerġija u mhux xi ħadd li kien fis-sodda bid-deni. Kif rajna, sakemm kienet fis-sodda ma setgħetx isservihom. Din il-mara tqum isservi hekk kif Ġesù jfejjaqha. Mela l-fatt li qamet isservihom hija prova li d-deni kien tassew kien tassew telaqha. L-istess punt nerġgħu niltaqgħu miegħu meta Ġesù jgħid lill-familja ta' Ġajru sabiex jagħtu l-ikel lit-tifla li huwa kien għadu kien qajjem, mhux veru? Xi ħadd li jkun bid-deni, marid jew mejjet mhux se jiekol, meta tkun ma tiflaħx, l-aptit jinqatagħlek. Il-fatt li Ġesù jitlob lil din il-familja biex lil din it-tifla jagħtuha tiekol huwa prova, sinjal, li l-miraklu kien seħħ tassew. Dak li hu interessanti ninnutaw hawnhekk huwa li l-verb qajjimha, egeiren bil-Grieg, għandu konnotazzjoni li twaqqaf persuna bil-wieqfa jew li terġa' trodd lura s-saħħa ta' xi ħadd, karatteristika tar-rakkonti ta' San Mark. Imma dan huwa l-istess verb egeiren li San Mark juża għall-qawmien ta' Ġesù. Meta Ġesù, meta San Mark qed jgħidilna, Ġesù qabad lil din il-mara minn idejha u qajjimha, dan l-istess verb bil-Grieg huwa l-istess verb li San Mark juża meta jitkellem, meta jirrakkonta l-qawmien ta' Ġesù mill-mewt. Fil-fatti dan il-verb, dan il-verb egeiron, huwa karatteristika tar-rakkonti ta' fejqan li nsibu f'San Mark. Ħa nagħtikom tliet eżempji. Dak ir-raġel li niżżluh mis-saqaf. Ġesù jgħidlu, Qum, qum, dan huwa l-verb, aqbad friexek u mur lejn darek, Kapitlu tnejn. Fil-kapitlu ta' wara, Kapitlu tlieta, lir-raġel b'idu niexfa Ġesù jgħidlu, Qum u ejja fin-nofs. Fil-kapitlu għaxra, lill-agħma ta' Ġeriko, in-nies qalulu, Agħmel il-qalb, qum! Egeire, agħmel il-qalb, qum, qiegħed isejjaħlek. Mela, hekk kif id-deni jħalli għal din il-mara, inkomplu naqraw, u bdiet isservihom. Dan huwa r-raba' verb. Mela l-ewwel Ġesù jersaq lejn din il-mara, it-tieni jaqbadha minn idejha, it-tielet iqajjimha, issa u bdiet isservihom. Il-verb il-Grieg huwa diakonei, li għalkemm jintuża għal xi ħadd li jservi l-ikel jew li kien jaqdi fl-inwejjed, aktar tard dan it-terminu kien jirreferi għall-ministeru fil-Knisja. huwa terminu li minnu joħroġ il-kelma djakoni. Eh? Eh, hawnhekk għandna l-verb minnu joħroġ anki in-nom eh, djaknu, dawk li jservu. Dan il-verb li diġà ntuża f'San Mark fl-episodju tat-tentazzjoni ta' Ġesù, meta Ġesù jkun fid-deżert naqraw li l-anġli kienu jaqdu lil Ġesù fid-deżert. Kapitlu wieħed vers 13. Jerġa' jintuża meta Ġesù jitkellem fuq tmexxija ideali bħala servizz umli lejn l-oħrajn u tal-missjoni tiegħu, fil-kapitlu għaxra, vers 45 naqraw, Għax hekk ukoll Bin il-bniedem hu ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi, dan huwa l-verb, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għall-kotra. Mela, dan kollu jissuġġerixxi li aħna rridu nippruvaw nifhmu dak li għamlet omm il-mara ta' Xmun meta qamet isservi bħala tweġiba proprja tad-dixxipulat ta' dixxiplu veru lejn Ġesù. li taqdi lill-Mulej, bħal ma għamlet din il-mara. Din il-mara qamet u bdiet taqdi lill-Mulej u 'l dawk li kien hemm, li flimkien jirrappreżentaw il-Knisja. Mela t-tweġiba għall-fejqan kien il-qadi, li hija t-tweġiba proprju tad-dixxiplu lejn Ġesù. Is-silta mbagħad tkompli f'dak li ġara filgħaxija. Jgħidilna hekk, Filgħaxija fi nżul ix-xemx. Ninnutaw, dawn huma, din il-frażi hija magħmula minn żewġ frażijiet l-istess, filgħaxija fi nżul ix-xemx, filgħaxija huwa nżul ix-xemx, nżul ix-xemx, huwa fl-għaxija San Mark juża ħafna din l-istrateġija, jieħu żewġ frażijiet l-istess u jirrepetihom wara xulxin. Hija xi ħaġa tipika ta' dan l-Evanġelista. Ir-referenza ta' nżul ix-xemx hija importanti f'dan ir-rakkont, għaliex issa ma' nżul ix-xemx qed jintemm il-jum tas-Sibt. Kif għedna, dan il-jum kien il-jum tas-Sibt. Ma' nżul ix-xemx qed jintemm is-Sibt u allura qed jintemmu r-restrizzjonijiet dwar ix-xogħol, dwar mixi, dwar movimenti u anki bejn anki restrizzjonijiet ta' trasport li ġġorr. Huwa biss allura fi nżul ix-xemx li l-morda setgħu jinġiebu quddiem Ġesù. In-nies allura, jgħidilna San Mark, baqgħu jistennew inżul ix-xemx, jispiċċa s-Sibt, Sakemm iġorru l-morda tagħhom. Il-mod kif il-Lhud kienu jgħoddu l-jum, il-jum kien jibda fi nżul ix-xemx, għalhekk is-Sibt kien jibda fi nżul ix-xemx tal-Ġimgħa u kien jintemm fi nżul ix-xemx tal-għada. Mela is-Sibt kien jibda fi nżul ix-xemx tal-Ġimgħa u jintemm fi nżul ix-xemx tas-Sibt filgħaxija. Hija xena mill-isbaħ din ta' nżul ix-xemx f'San Mark. Hekk meta naqraw hekk, Ħadulu quddiemu lil dawk kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan. Il-verb ħadulu quddiemu, e'pheron fit-test Grieg, huwa fl-imperfett. Aħna meta naqraw it-traduzzjonijiet nitilfuhom dawn. Meta naqraw it-test Grieg nindunaw kemm huwa aktar rikk, l-Evanġelji nkitbu kollha bil-Grieg. U allura anki l-grammatika għandha tifsira teoloġika. Il-verb fil-Grieg hawnhekk huwa fl-imperfett. Meta konna nagħmlu l-grammar kienu jgħidulna l-imperfect huwa a continuous action in the past, e, azzjoni kontinwa fil-passat. Mela x'qed tgħidilna hawnhekk San Mark? San Mark mhux qed jgħidilna li meta niżlet ix-xemx, in-nies tar-raħal qabdu xi marid tagħhom u ġabuh quddiem Ġesù. Darba, imma hawnhekk għandna azzjoni kontinwa. Bdew ġejjin u sejrin daw, eh? imorru imorru quddiem Ġesù bil-morda, imorru lura r-raħal, iġibu aktar morda jew xi ħadd li kien imxajtan, iġibuh quddiem Ġesù, jerġgħu jmorru, ġejjin u sejrin. Hija xena sabiħa. In-nies li ġġennu wara Ġesù, in-nies li f'Ġesù raw xi ħadd li seta' jagħtihom tama ġdida, eh? tama ġdida. Dan huwa dettall li rridu nifqu fuq ukoll f'din il-lezzju. Xi ħaġa oħra li ridkom ninnutaw, kważi hemm nota ta' eseġerazzjoni mbagħad fil-ġabra fil-qosor tal-attività ta' Ġesù f'dawn il-versi tal-aħħar, il-versi 32, 34. Hekk San Mark juża l-kelma ħafna jew kollha, isimgħu. Ħadulu quddiemu lil dawk kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan. il-belt kollha. Sfortunatament, it-Traduzzjoni tal-Għaqda Biblika Maltija ħallitha barra din il-kelma, ħole bil-Grieg, il-belt kollha. L-impatt allura universali tal-azzjonijiet ta' Ġesù huma enfasizzati bl-użu ta' frażijiet li jinkludu lil kulħadd, Il-morda kollha, il-belt kollha, fejja ħafna morda, kull xorta ta' mard. Qed taraw? Erba' darbiet kważi għandna din ir-referenza. Hekk f'dan ix-xenarju sabiħ ta' nżul ix-xemx, ta' din it-tama ta' daw il-mirakli sbieħ li Ġesu għamel, ħa nerġgħu nifqu ftit hekk u nimmeditaw u nħallu l Ġesu ikompli jiltaqa' magħna f'din is-silta.

Ek ħan iġu issa għal tappa oħra tal-lezzju l-operazju. Ħan ipruvaw issa naraw dettalji kollha li semmejna kif jitlaħmu fil-ħajja tagħna. Veru importanti li l-kelma nippruvaw illaħmuha fil-ħajja tagħna. Kif rajna s-silta tibda b'xena ta' tibdil mis-sinagoga li huwa l-kult, il-post tal-kult ta' Iżrael, toħodna ġewwa dar li ssir post ta' katakeżi u tal-kult Nisrani. Iżda kemm fis-sinagoga kif ukoll fid-dar hemm fit-tnejn kien hemm il-preżenza tal-ħażen. Bħalma fis-sinagoga kien hemm l-ispirtu mniġġes li Ġesù keċċa minn dak ir-raġel, fid-dar, f'din id-dar, kien hemm mard, kien hemm id-deni. Rajna wkoll kemm tinħass l-urġenza li Ġesù jidħol f'din id-dar bl-użu tal-kelma minnufih immedjatament. Hemm anki l-fatt li minnu fih li Ġesù qalulu b'din il-mara. Mela hemm urġenza sabiex Ġesù jidħol f'din id-dar, jiltaqa' ma' din il-mara, u hemm ukoll urġenza li Ġesù jiltaqa' magħna. Hekk li jiġi immedjatament fid-dar tagħna, fil-ħajja tagħna. Hekk għaliex anki aħna fil-ħajja tagħna għandna bżonn ħafna il-qawwa tal-fejqan tiegħu quddiem tant mar differenti li jitfaċċa f'ħajjitna. Hekk mard li jitfagħna fis-sodda, bħalma tefgħal din il-mara. M'iniex nitkellem fuq il-mard fiżiku, qed nitkellem fuq il-ħajja spiritwali tagħna. Fil-fatt hi xtaqt li nikkwota ftit dak li jikkummenta San Ġilormu fuq dan it-test. San Ġilormu jikkommenta hekk, Tista' timmaġina lil Ġesù wieqaf ħdejn is-sodda tiegħek u inti tibqa' rieqed? Hija xi ħaġa assurda, jgħid, li tibqa' fis-sodda quddiem il-preżenza ta' Ġesù. Fejn hu Ġesù? Hu diġà jinsab hawn joffri lilu nnifsu lilna. F'nofskom, jgħid, hemm dak li intom ma tafuhx. Is-Saltna t'Alla qiegħda f'nofskom. Il-fidi li tgħinna naraw 'il Ġesù fostna. Jekk aħna m'aħniex kapaċi naqbdulu jdejh, jgħid San Ġilormu, ejjew ninxteħtu f'riġlejh. Jekk aħna m'aħniex kapaċi nilħqu lil rasu, ejjew naħslulu saqajh bid-dmugħ tagħna. L-indiema mbagħad jgħid hija l-fwieħa tas-Salvatur tagħna. U jkompli jgħid, Qed taraw kemm tiswa l-ħniena tas-Salvatur? Id-dnubiet tagħna jagħmlu riħa tinten tassew. Dawn huma mħassrin. Minkejja dan, jekk aħna nindmu minn dnubietna, dawn jiġu mibdulin fi fwieħa mill-Mulej. Għalhekk, jgħidilna, ejjew nitolbu l-Mulej jaqbdilna jdejna, bħalma għamel ma' din il-mara. Sabiħ ukoll id-dettall li kienu d-dixxipli li nfurmaw lil Ġesù fuq il-qagħda ta' din il-mara. Hekk aħna għandna bżonn, aħna għandna bżonn persuni li jirrappreżentaw il-Knisja li bħal daw id-dixxipli jihduna quddiem Ġesù. Bħalma ħadu dawk in-nies il dawk il-morda quddiem Ġesù. Dawk jirrappreżentaw il-katakisti tagħna, id-diretturi spiritwali tagħna, il-konfessuri tagħna, nies li bil-fidi tagħhom jiħduna quddiem Ġesù. Imma mbagħad iridu nkunu waħda li bil-fidi tagħna nieħdu persuni oħra quddiem Ġesù. U għalhekk huwa urġenti li Ġesù jidħol fid-dar tagħna. Ħalli jagħtina dan il-fejqan, ħalli aħna wkoll nagħmlu din l-esperjenza. Ħalli mbagħad bix-xhieda tagħna nkunu nistgħu nwasslu persuni oħrajn. Interessanti li għalkemm Ġesù ifejja' id-deni ta' din il-mara f'din id-dar, f'din id-dar kien hemm deni moħbi. F'din id-dar kien hemm l-aħwa Ġwanni u Ġakbu. li aktar tard lil Ġesù jitolbuh post ta' privileġġ li joqogħdu fuq il-lemin u fuq ix-xellug. Imma San Mark jurina li l-uniku żewġ persuni li qagħdu fuq il-lemin u fuq ix-xellug kienu ż-żewġ ħallilin. Hija parti mill-ironija ta' dal-Evanġelju. F'din id-dar kien hemm dan id-deni moħbi li jista' jkun deni fil-Knisja Jista' jkun deni fil-parroċċi tagħna, fl-għaqdiet tagħna, fil-familji tagħna, id-deni ta' awtorità. Meta Ġesù jgħid, Jiena ma ġejtx biex inkun moqdi, imma biex naqdi u nagħti ħajti fidwa għall-kotra. Eh? Hekk interessanti ħafna din il-ħaġa. Il-fatt li din il-mara qamet isservi, din il-mara hija ġbija vera tad-dixxipulat. Id-dixxiplu huwa dak li jservi. Min iservi qed juri l-imħabba tiegħu. Imma aħna nistgħu nservu lill-Mulej, aħna nistgħu nservu lill-Knisja daqskemm aħna nagħmlu l-esperjenza tal-fejqan tiegħu, eh, tal-qawwa tiegħu. Għalhekk nitolbu ħafnek il-Mulej quddiem din is-silta sabiħa kiex iż-żmien il-ħin temlu li sinjal li qegħdin noqorbu għandna din is-silta tan sabiħa, tan sabiħa. Hekk jiena nistedinkom sabiex nerġgħu naqrawha bil-mod. Naqrawha bil-mod. Nerġgħu nomgħoduha. Wara dawn id-dettalji kollha li tajna, issa nistgħu napprezzaw aktar kemm silta ċkejkna imma fiha hemm tant affarijiet. U allura hekk ejjew inqumu bil-wifqa ħalli hekk nispiċċaw bit-talb tagħna. Mulej Ġesù aħna nberkuk u nfaħħruk għat-tjieba kbira tiegħek. Inti li ppreżentajtlek innifsek bħala t-tabib li jeħtiġuh dawk li huma morda. Nitolbuk terġa' żżur il-ħajja tagħna, lid-dar tagħna, lill-familji tagħna. Għaliex hemmhekk ukoll hemm id-deni u l-mard li jista' jitfejjaq minnek biss. Mulej Ġesu tħallix li l-ispirtu ta' Ġakbu Ġwanni itellef mill-ispirtu tiegħek li hu l-ispirtu ta' qadi li għamilna nixbħu lilek. Inti li ġejt biex taqdi u mhux biex tkun moqdi. Mulej Ġesù għinna biex bl-eżempju u bix-xhieda tagħna nressqu aktar persuni lejk ħalli tkun inti dak li tfejjaqhom minn dak kollu li qegħdin ibegħdhom mill-imħabba tiegħek. Dan kollu nitolbuh bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Sant. Morru fil-paċi ta' Kristu.